Na small be dat for today tori, dis na pidgin tori global where foreign tori dey drop for your ear with correct naija pidgin. If e dey happen for world, we go dey run am here the way you sabi am. So like and subscribe to pidgin tori global make you no miss any hot tori and make you still share to your friends because dem too suppose dey get update. Oya make we enter the gist proper.

dem give am extra 90 days but brazil no lucky at all dem go face 50 percent heavy tariff trump first announce dis tariff plan for april wey shake global markets but e later delay am small make kontris like uk fit rush negotiate us deputy economic editor say even though dis new tariff no too harsh like wetin trump threaten before

Israeli media tok say dia finance ministry dey try cool bodi say di tariff wey dem get small pass oda kontris own becos dem get beta communication wit Trump goment. Dem still dey run toks wit America as dem dey find way reach full and beta trade agreement. Donald Trump Middle East envoy land for Gaza and reporters gada say Israeli soldiers go only dey shoot warning shots say dem no target any civilians. Israel National Security Council don warn dia citizens say make dem shine eye if dem dey UAE or plan to waka go there. Dem say terrorist groups like Hamas, Hezbollah, Iran and Global Jihad fit target Israeli pipo for di Gulf area. Dem tok say di threat don high well-well because of Israel military actions for Middle East like Operation Rising Lion and Operation Iron Squads. dem believe say those groups dey find revenge especially as pipo dey vex over wetin israel dey do for gaza whereas international pressure dey rise as pipo dey blame israel for gaza hunger wahala wey come from di way dem block food and aid from entering di area. News agency don report say Israeli army don waka enter Hebron and Nablus area for West Bank, arrest six Palestinians for Hebron, Dem arrest two pipo afta dem search and scata dia house. Anoda two pipo still dey among those wey dem carry from Yatta wey near there. For Nablus side, one man wey dey Balata refugee camp and anoda from Huwara town follow for di arrest. Israeli soldiers enta dia house, search everytin before dem carry di men go. France don announce say dem dey send four flights wey carry ten tonnes of emergency food and medical help

UNRWA don tell Israel say e no make sense to dey block international journalists from Gaza. Dem talk say for over 660 days now, civilians don dey suffer inside the place, but because media no dey see wetin dey really happen, plenty lies and wrong story full everywhere. unrwa tok for social media say if dem no allow foreign reporters enta gaza e go just dey easy to spread false story and treat palestinians like say dem no be human being dem beg make di ban wey israel put for media to enta gaza make dem remove am sharp sharp us secretary of state marco rubio don tok say india close relationship wit russia still dey bring small wahala inside dia partnership wit america dis statement land one day afta president trump tok say e go slam 25 percent tariff plus extra penalty on indian goods sake of india dey buy russian oil and weapons rubio call india strategic partner but say di plenty russian oil wey india dey buy don dey slow down dia friendship wit washington from just three percent for 2021 Russia oil don go reach 35 percent to 40 percent of India oil import for 2024. India never talk anything about Rubio talk yet, but dem don always defend say dem dey buy cheap Russian oil to protect poor Indians from high fuel price wahala. rubio gree say india need plenty fuel and rubio gree say india need plenty fuel and russia price cheap pass but e still warn say di money from di oil fit dey support russia war for ukraine e tok say trump vex say india still dey buy from russia wen oda oil sellers full ground whereas news don drop say some india oil companies like hpcl bpcl

tok last month say if us sanction touch russian oil india go still meet few needs from oda forty kontris experts say even if india shift small from russia e no go too shake india economy because russian and brent oil price gap don reduce from twenty dollar to just three dollar per barrel. And di last one for today, Tata Steel don dey face serious wahala as dem don pay 1.5 million pounds fine after one contract worker, Justin Day, lost im life inside dia Port Talbot plant for 25 September 2019. Justin, wey be 44 years old from Lansamlet, Swampsea, na engineer wey dey work for Mi Engineering and na dem send am come di site. di man bin finish im work and don even sign say e don finish but later dem call am back say oil dey leak as justin return go dat same area e no sabi say di place don partially come back alive and as e enter one machine area di sensor pick up one heavy steel beam move and crush am to death judge gerant walters tok say tata steel suppose don alert justin say dem cancel di call or at least warn am say di machine area don dey active again. CCTV show say Justin try to tok to pipo wey dey under di machine, no be say e act carelessly, e tink say e safe. But di judge still tok say Tata Steel no follow safety rules and e remember say di company don get twenty one offences before now from twenty eleven to twenty twenty three. During court, Justin family tok say dem feel shattered and say Tata Steel no support dem at all. Even as Judge Walters give di judgement, e tok say no amount of fine fit bring back Justin or heal di pain wey im pipo dey feel. Tata Steel don plead guilty to two offences including say dem no protect contractor health and safety. Di court order dem to pay one point five million pounds fine plus twenty six thousand three hundred and eight £1.67 for court costs. Now the tori be that for today and na Rebecca Guffey the report for Pidgin Tori Global. Una do well.